Mähriban watandaşlar, bilşi ýaly, türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli dünýäniň çar künjeginden güneş topragymyza myhmanlar gelýärler, çünki Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagalasy bilen türkmen bedewleriniň şan-şöhraty Bütin dünýä ýaýan däldir dünýäde Ahal Teke bedewleriniň muşdaklaryly saklaýan atşynaslarymyz barha köpelýär. Bizem şeýle myhmanlaryň biri Wengriýadan gelen doganymyz Andreş Biru bilen söhbetdeş bolýar. Andreş Biru Macar Wengr Turan fondunyň prezidenti hem Ahal Teke bedewleriniň janköýerleri hem Muşdagy özem Berde Ahal Tekme döwrüni saklaýan buýsanç bilen gürrüňberdi Andres türkmen topragynda. Hoş gördük. Şu ajaýyp baýramçylykda sizem özüňiziň ýürek buýsançlaryňyzy ildeşleriňize ýetirseňiz, çünki geçirilýän dabaralar has özüne çekiji. Siz hünärmen höküminde türkmen bedewleri barada gürrüň beräýseňiz. Salam.
Men Türkmenistana gelmäge dörän bu ajaýyp mümkinçilik üçin örän şat. Siziň ýurduňyz diýseň owadan. Türkmen halky Güler ýüzli, göwni açyk halk. Biz türkmenler bilen dogan. Sebäbi biziň halkymyz bilen türkmenleriň taryhy kökleri birdir. Ir döwürler biziň ata-babalarymyz bu ýerlerde, ýagny häzirki Orta Aziýa sebitlerinde göçüp-gonup ýaşapdyrlar. Bizem bedewleri gowy görýäs. Her ýyl türkmen bedewiniň baýramyny ýokary guramaçylykly geçirip, Bu toýa dumly-duşdan myhman baryny çagyrýanyňyz üçin men Size köp sagbolsun aýdýan we bu şanly baýram bilen Siziň hemmäňizi gutlaýan. Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň milli medeniýetiň, türkmen sportunyň ösmegine uly üns bermegi guwandyryjy wakadyr. Biz hem bedewlere bolan söýgümizi her ýyl geçirýän we Gurultaý diýip atlandyrylýan uly çarwa baýramçylygynda doly beýan etmäge çalyşýarys. Bu gurultaý toýumyzyň hormatly myhmanlarynyň arasynda türkmen doganlarymyzyň orny aýratyndyr. Biz Türkmen atlary döwlet birleşigi bilen hem ýakyndan hyzmatdaşlyk saklaýarys. Men Türkmenistan bilen Wengriýanyň arasyndaky ýola goýlan dost-doganlyk gatnaşyklarynyň geljeginiň uludygyna ynanýan. Biziň halkymyz örän ysnyşykly, gadyrly gatnaşyklary saklaýar. Ýene bir ýola şu ajaýyp toý türkmen bedewiniň baýramy bilen gutlaýan we mundan beýläk-de uly-uly üstünlikleriň türkmen halkyna ýar bolmagyny arzuw edýän.
Andreş, ýakymly sözleriňiz üçin köp sag boluň. Ine, näme, türkmen bedewiniň baýramynyň dabaralary diýseň gyzgalaňly dowam edýär, geçirilýär. Ýaryşlar barada-da bir tomaşa eden ýaryşlaryňyz barada gürrüň beräýseňiz. Oçün krasiwi paluçilis na. Bu baýramçylyk dabaralarynyň çäklerinde gurnalan ýaryşlar, şol sanda, Çapyşyklar, maňa diýseň ýarady. Türkmen bedewleri, örän owadan. Olaryň ýokary taýýarlyk derejesi, çapyksuwarlaryň ussatlygy, çalasynlygy, bularyň hemmesi diýseň uly ýatdan çykmajak täsirleri galdyrýar. Men türkmen atşynaslaryna, çapyksuwarlaryna geljekde has-da uly üstünlikleri gazanmaklaryny arzuw edýän. Tak kak ýeşo mnogo uspeh ih no mi bilim zdes wideli im naş şampion aziýada i oni tolka sovsem molodsy. Andreç, ýakymly gürrüňleriňiz üçin, biziň topragymyz, gadymy köklerimiziň birligi barada, ajaýyp türkmen bedewleri barada, Gahryman Arkadagymyz Taýyp tagallasy bilen biziň ýurdumyzda sportuň barha rowaçlanýany barada beren ýakymly gürrüňleriňiz üçin köp sag boluň sizi ýene bir ýola Türkmen bedewiniň baýramynda hoş gördük. Sapa göz. Ýa spasiba dla priglaşeniýa i ýa oçin lýublýu. Sag boluň.
Men Türkmenistany, onuň ähli künjeklerini örän gowy görýän. Aşgabat hem öz görnüş aýratynlygy, kaşaň we gözel keşbi bilen hemmeleri haýran goýýar. Türkmen paýtagty sözüň doly manysynda türkmen halkynyň göz guwanjydyr.